JT, I'm Kathleen. And today, ndoda kumbopindawo munyaya dzimwe dzevamwe naika ndimborovawo bara ndichimanya ndakadaiso ndichimanya ndakadaiso ndichiteera dzimwe nyaya nhasi saka ndichaona kuti chii chichaitika um, semwana musikana segirl child ndiri mwana musikana ndiri amai ndiri gogo ndiri tete ndiri ambuya ndiri gogogo magogo great grandmother so nhasi ndiri kuda kumbotaura nenyaya yekuti madzimai mazhinji including me Um, nekuti ndikasataura yangu inini nyaya vazhinji vanotadza vanotadza kunzwisisa unzi ha ah, vanongonangota vanenge vanongotaurisa but ndoda kuedza kutsanangura nyaya iripo yanhasi kusanganisira inini ndichitanga inini ndiri munyori ndakanyora bhuku rangu rinonzi the super power of the girl child and pabhuku iri ndainyora zveupenyu hwangu chaizvo zvakaitika mukati meupenyu hwangu ah, ndinorangarira ndawanikwa nemurume aishanda zvikuru aiita basa rakawanda aiwana motikari nyowani dzekuti aibvisa mapepa kuti kare nguva yedu kwanga kuchikune ainzi mapusion saka i remember akambotanga iri sidhani kubva yazoita hombe yachona saka motikari idzodzo dzainge dzaiuya dziri nyowani kureva kuti munhu aishanda akapedzisira ane marori aitakura zvidhina aitakura jecha vanhu vachivaka imwe area yandisingakwanise zvangu kutaura nezvayo asi nenguva iyoyo zvakanzi kuri kutengeswa mastands takaenda tese ndikatonomira mirawo ndichitsvaga kuti iyi yepakona iyi inenge hombe inenge ine yadhi yakati kurei kumosaidi uku tikazovaka tikadai tikazoenda pane imwe tikaenda pane imwe tikatenga mastands matatu chiripo ndichokuti mastands aitengwa asi ndisingazivi kuti azobhadharwa here uye kuti anyorwa zita wavo rangu here so that mangwana ndaigona kuzomirawo ndichitaura kuti iyi ndeyangu iyi haisi yangu zvinoitika nevanhu vakawanda nemadzimai akawanda including inini wachona because ndakuzvitaura iye zvino nekuti ndakazoona zviri zvinhu zvinokuramba zvichiitika uye vana vasikana tinoramba tichidzokera mumashure panzvimbo pakuenda pamberi saka inyaya yandiri kuedza kuda kutsanangura why ndauya nenyaya iyi is because pane nyaya iri kuita ichifamba yekuti varume vanozofa poya vana but in my case hapana vana vakauya murume wangu afa because vana vakanga vachitoripo nechekare saka hapana mwana akazouya later on saka vana ava nekuti vakanga varipo kare uye ndabuda mukati memuchato uyu handina kuzomboita pfungwa yekuti ndoda kuenda kunoona kuti zviyaizva zvatakatenga tese zvakazoita sei chandakacherechedza ndechekuti ndakamhanya neupenyu hwangu ndikazvibvunza kuti ndinoda here kumirira kunobvunza kuti saka ini ndiri kuwanei because ndakatoona kuti changu panga pasina nekuti murume akaroora akachata ndichitoripo ndichitori pamiri pemwana wechifour akanga watanga taakuita wechifour saka ndazoona kuti muchato wakanga usiri pasina kwauri kuenda ndakafunga kubuda ndikabuda mukati memuchato iwoyo so kuti ndizodzokera ndichinobvunza kuti saka koimba dziya dziya dzatakatenga and i remember pamwe pachona pekutanga pamwana wedu wechivi three murume wangu akaenda kumba kwataigara akasvika akatakura fenicha yese hembe dzangu dzikasiwa dzakaiswa pasi zvirimo mubhuku rangu musupa power of the girl child riripo paamazon ndakasvikowana mbatya dzangu dzakaiswa pamapepa dzakawaridzirwa manewspaper yemaherald ndikatosvikosvikawo pasina kana magumbezi zvekuti musi wandakasvikapo nevana ndakatopiwa magumbezi nemaneighbors kuti ndiwane chekufuka nevana ndakatopiwawo zvakare mapoto ekuti ndibikire amene vaya vanotaura kuti kune mhepo dzezvinhu izvozvo izvi hainina zvangu hazvi hazvimo but chandoda kuti ndiedza kutsanangura ndechekuti semadzimai pane nguva yatinofanira kumirirana nai ende pane nguva futi yatinofanira kutaura nezvazvo because i remember takaenda kunoona firimu inonzi neria rimwe gore neria airakidza kuti akatorerwa zvinhu zvese nana bamukuru nanani veukama tiri kuzviona zvichiitika nanhasi like in the instance yekuti tine nyaya iripo ipa iri mudariro right now yemwana wamutukudzi inini semwanasikana ka samai zvakare i feel kuti ndiri justified kungoisoizwi rangu pamusoro penyaya iyoyo nekuti inyaya yatagara tichiona mukati memafamilies mukati medzimhuri dzedu matinoroorwa Tinowanika tichipinda mukati menyaya dzakafanana idzodzidzi kuti varoorwa imo pamwe hauti kopindirana nana tete hauti kopindirana even nana amwene unogona kunge uri munhu kwaye but wosvikosvika pamuri isiri kufara zviri natural sometimes unoda kungozvitarisa sezvazviri wozoda kuzvitarisa uchidzokorora mashure iwe unopedzera usingazogara pamuchato iwoyo nokuti zvinongokonzeresa kakawanda saka nyaya yemwana wekwamutukudzi yaaron inini i just want to put my word through this one because mwana uyu mwana kana ari mwana wamutukudzi anofanira kuitwa dna test because yako kare kare vana baba vaigara vasingazive kuti vana vavo here because ndopataizoona mwana vachizonzi haana baba ye yeah, haana chii asi iye zvino izvi because kwaane dna inotore approved irimo muzimbabwe zvanga zvakadii mwana kuenda kunoitwawo dna kutoti amai vava vakasiyiwa mukadzi wamutukudzi akasara akwanise kunzwisisa kuti ehe murume wangu akafa but sevarume handitoga tichiziva kuti hanzi varume vanongoita zvese zvese takatozvepa aprova isusu madzimai ndisi takaaprova nyaya iyoyo kuti kana murume anongoita zvese zvese Bozi dai waida kungoramba waingoti ah unoziva chi kana unoda kuroora mukadzi wechitu ini ndakufamba famba siyara uchiona zvokuita woenda but we, we actually uh, take our time because tinenge taane vana and then we continue to stay in that situation but minoona murume anenge achijamba jamba achisvetuka achichita achiita sei achiita sei and achiita kudaro nguva iyoyo ngatichiti nguva iyoyo kwanga kusina dna saka nguva iyoyo Mwenkini gamba redu mutukudzi akazviona zviri right kunyarara kusvika pamwana yeyo a mukomana mukuru vatova babawo vane vana vavo amai ava vakagorambawo futi vakanyarara ndine mubvunzo pana amai because amai vanofanira kusvika papoindi yavanoona kuti mwana wangu akura isu tinogara kunyika dzevarungu vanoti ivo vanomirira mwana wavo kuti asvike kana age ye12 12 years vomuudza kutira kuti anzwisise kuti haazoti mangwana ah, kwamuna kundiudza wani saka mwana wamutokodzi kuti asvike makore 40 handizoende funga i40 ozosvika pekuti ane mukadzi ane vana saka kura kuti um, mutukudzi akafa akasiya amai ava murume uyu aane vana aane vazukuru vaasina kuita acknowledge you know this is the disadvantage inoitika panyaya yevana ndosaka tichiona vana vazhinji vachigara vane this trauma yatinoti childhood trauma its real because vabereki vazhinji vanoignore that point yetrauma we don't need to, uh, to ignore this mwana uyo anoda kutaurirwa kuti anofanira kuenda kunoitwa dna test nezvikonzero zvekuti iripo dna testing ende tinoda zvinhu zviri zvakajeka zvinoita kuti mukadzi wamutukudzi asvikewo paanogutsikana nekuti zvinhu zvacho zviri kugadzirika zvakanaka iye zviri pajekerero Kosi hapana chokuvanza. Anogona kunge ari mwana wamutukudzi ehunde. Anogona kunge asiri ehunde. But hatingangoenda kunotanga kunotanga kunosaina nekuenda kumakotsi zvisina kuitwa pajekerero. Iyo DNA yacho yavapo. inini semudzimai ndakaona firimu rinonzi nerea ndakachema misodzi zvekuchema zvezvera because ndakadzokera kumashure ndikaona history yangu iri yakafanana neyanerea ini ndakabuda musha uyu ndisina kana chinhu ndakatora mashitbed rakanga rakabooka because panga pasina cheuviri pakati pangu nemurume wangu but ndakagara ndichifunga kuti pamwe zvinhu zvichachinja sezvinongoita madzimai akawanda tinoti ah zvichachinja plus amwene vangu vainditi ah zvinochinja ifunge keti ndozvazvinoita varume ndozvavanoita saka ndakagara muchato iwoyo but uri muchato wairwadza saka ndakazoti ndakubudamo nevana ndakatora svitibhedha randakawaridza panze kudai ndikatora majindazi mazvihembe zvevana zvange zvine mazvigamba zvaisonererwudzwa naamai vavo naamwene vangu ndakaungaridza pachizambia paipe ndikasunga ndichikanda mwana baba vangu kuti ndibve pamusha iwoyo saka ndakazongobva handina chandakabuda nacho mumusha uyu handina futi chandakazomboteera kuti ndizive kuti ko dzimba dziya dziya ndakabuda inini ndine vana vangu vatatu nemukomana mukuru wekune imwe imba saka you know with four children i looked at myself and I, I, I realized it was me who was important in this life and it was me ndaifanira kufunga nekuona kuti vana vangu vakura ndakaenda kune koti yekutanga pamwana wekutanga baba vake vakasvoramba kuchaya kubhadhara child support but vainyatsozova kuti mwana mwana ndiwavo asi vakaramba kubhadhara child support andi munoona saka zvinhu zvinoitika zvatisingakwanise kuzodzokorora ende futi tichizoramba tichitaura nezvazvo because tinoita patinosvika patinogonya so tofunga kuti ah, maybe it's okay in my, in my instance i told myself it was okay i was not gonna fight for anything i didn't need anything from that family i didn't need anything from this man so i moved out and i walked away mutsinda wangu wakarira ndichibva ipapo ndakazviudza kuti kana ndanofoira vana vangu kura kuti havasozoenda kuchikoro kana ndanofoira vana vangu kura kuti havasozowana chekudya kana ndanofoira kura kuti vana vangu vachazenge vari vana vari puwa mangwana saka it was my duty to make sure kuti ndanga ndisingazosiya mwana anoti ye ndakarerwa namai the single parent ndikasi baba iye zvinezvi baba amai vedu vakatisiya tiri poor amai vedu vakatisiya tisina chinhu chinhu chandakarwira mukati meupenyu hwangu kuti handidi kusiya mwana wangu achizoti because takakura tiri tiri tiri varombo eh kana achida kuzotaura zveurombo ngaataure zvokumusha kwavo but not from my side ndakazvipa ndakazvipa mutoro wekutakura vana vangu kuvadzidzisa nekuti vave zvavari zvinasi pasina munhu wandirobvunza kuti ko saka mwana wangu arara nenzara kana kudzokera kuna bamukuru kuti bamukuru mwana wangu ane nzara kana kuzofonera tete tete vana vangu vane nzara chinhu chandisina kumbofarira mukati meupenyu hwangu saka inini hangu because ndinotaura zvevana asikana ndibvumirei kutaurawo nenyaya iyi ndingobvunzawo ndingonzwawo mhinduro dzakanaka do you know what tinofanira kunge tiri vanhu vanokwanisa kutaurana zvakanaka nekuremekedzana neku, neku, neku, neku nekupanana mazano chaiwo kuti tive vanhu kwawo tsika nemagariro edu emazimbabweans tinofanira kunge tiri vanhu vanotaura zvakanaka tinoremekedzana zvakare uye kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka tinofanira zvakare kutaura nezvazvo ikodzero yedu kutaura nezvazvo arona anofanira kuenda kumadna test so that daisy awane kuzorora awane kunzwisisa kuti mutukudze kumwe semurume ai akaenda akanoita mwana panze pemuchato wavo saka kune mwana mukomana mukuru zvichida haasi mwana wekuti anganzika anouya kuzotaura zvinhu aa mukomana mukuru anga ari kwaanga ari unless kana anga ari anga asinawo chaari kuita achida kubatsirwa kana dese azoona kuti pane zvinhu zvakagadzirika zvine bepa riri pajekerero riri kutaura kuti mwana wamutukudzi zvakaipei kuti amupewo kana pane chiripo ini isi amai ndangofunga kuti ndataura nezvazvo ndichazonzwa zvamunenge mataura taurai panapa musi muripowo mamessages monditaurira kuti zviri zvakanaka here zviri kuitika pamwana anonzi aron mwana wegamba redu regent wedu sekuru samanyanga amutukudzi ehe Vana varimo musango umu kune mabana baba vakawanda vachihwanda vanenge vari mumichato vachinda chinochita vachinobata vamwe vakadzi vachita vana saka vozoti kana papaipai vana vaive vachibuda seizvi zvaakusara zvaakunetsa ibaba havachisipo saka pari zvinhu izvi Mwana wakakutukudza anofanira kuenda kuDNA. Ndochokwadi. Toonana zvakare next time. Subscribe to my channel muchiteera kuna gogo. Ngatibatsirane ngatitauranei chokwadi mazvita.